go make sense and this month go be months of blessing to you, me and all of us by the grace of God. Now I welcome you to Inside Niger, the Ogbonge program where we take carry tell you the big, big things them will happen inside the news. One of the big stories will happen over the weekend, which still they cause different giaga now for the news. Now the fact say Oga Presido don't finally send the nominated list of ambassador give our National Assembly, make dem for confirm and torchlight am. But on top that one now, different kind of para dey on ground, especially for the name of people wey dey inside that list. That na one of the things that we will go dey yarn later for the big big tori segment of the show with our sabi person wey go dey inside the studio. Also, insecurity dey inside the news as some reports now don burst out, giving the number of people wey don wey dem don kidnap, wey don face attack, both di one wey dem release o, di one wey dem pack o, in di last two weeks. But you go need to dey with us to get di number of di list, how di matter take dey go and wetin di country dey do now on issue of fighting dis insecurity. But for now, no go anywhere because immediately we come back from dis short break, time go reach for us to sama you front pages of newspapers.

For inside of insecurity, state assemblies now don begin dey do moves to debate on state police. Federal government with ASU say dem don dey sit down now make dem for yarn on top how to increase their salary by 40%. The big tori for inside the punch on top uh, crude for loans. NNPCL dey battle 8 trillion naira money wey dem dey owe 213,000 barrels every day na im dem don hold back to use am take dey pay for loans dem. Refinery repair don add 1.4 trillion naira to di amount of money wey NNPCL dey owe. 828 million litre of petrol imported to make sure say no shortage of fuel inside this period where we dey. For issue of 2027 election, Amechi don come out now say, I no go gree o, make them carry me do VP. Wetin did they talk about? You go need to enter inside the Punch newspaper, make you for see all of the full gist, make your own for no lost. And moving

don reply back Obasanjo by to tell am say dis terrorists wey we dey talk dis terrorism now na when your government dey chair na im dem start still on insecurity bandits don dey show diasef dey finish pipo for inside kogi kano sokoto kwara but eh, kogi government don dey talk there say dem go rescue all di ejiba church victims dem And for the Niger kidnappings, church don confirm say four children of their catechist follow inside the children where dem pack go. But some other small small yarnings dey for under that big tori for the Vanguard. We hear say this uh, new tax where they wan start to the change, uh, charge now say e fit make our money to dey flow more outside of the country ex eh, nasima chiamo na im dey yarn that one. And for the issue of ambassador nomination list, different people dey yarn color of their belle as say people like Ikpeazo, Ugwanyi, others dey inside the list. Though they delay case for court say na im dey reduce di power of rule of law na govnor yusuf yarn dat one for issue of abacha loot efcc don seize malami passport or olusosun solos landfill sites say dem go close dem down in 18 months na lagos government dey yarn all of dat wetin we dey talk about di vanguard gather all of dem ready for you to take enjoy make you for know wetin dey.

42,000 schools na im still dey risk, still dey danger of bad bad things happening to them, even though there is a $30 million Safe School Fund. All of that and more, you go see am inside the Guardian newspaper. Now, moving to the next newspaper this morning, na the Daily Sun newspaper. And uh, inside the Daily Sun, Dangote Refinery go supply 1.5 billion naira litre of petrol every month by month and they don't write NMDPRA engage marketers to make sure say the fuel market go dey stable. For the issue of uh, Christmas season, Unitide wey we dey so, the demand for cash don't increase because people they fear say network go begin to get plenty plenty issue. But oga of bank don dey give assurance say calm down, calm down, there is enough cash and uh, different different uh, way of using online also follow. So no fear, no worry, everything is alright. Now for the big gist inside the Daily Sun, the schoolgirls them wey dem kidnap their parents don begin dey shout, dey beg God for help. They don dey do prayer 247 for Niger State, dey beg Tinubu, dey beg Bago Say abeg make dem no just sit down look go, make dem no just sit down look, make dem do something fast fast. And for ambassador appointment, uh, ADC say na political settlement. Uh, but before before minister and representatives them don't they talk say come on, Tinubu only make use of im right according by wetin law give am di power to do. For di issue of uh, creation of state, southeast pipo don settle for Animoma state and uh, Anioma also don cut out Asaba and all of them dey support Olu as well go be the capital of that new state. For issue of insecurity, Bakare now dey tell federal government suspend any gathering wey no make sense, wey no dey important, suspend all of that for now.

Experts don dey push make dem sell refineries as we dey hear say they just they, they, they do investment of 2.92 trillion naira inside there in year 2024. Soldiers don rescue the 12 girls wey dem kidnap inside Borno. Bandits don kidnap pastor, wife and church members inside Kogi state. Dem kidnap a bride, woman wey wan marry with her maid dem maid of honor dem inside Sokoto State. Still on still, today na World AIDS Day and uh, plenty plenty patients now don dey fear. Say the fight wey dem bin dey fight AIDS wey don dey reduce, say be like say the thing now go come back again as US don stop all the money support wey dey dey support to take dey handle that AIDS palava. Now somebody now don come out now wey escape. He say how I take escape bandits wey come kidnap seven for inside community for Abuja here. PDP ADC dey ask Tinubu to withdraw ambassadorial list on top say dem add Yakubu name inside. Dangote don dey move now to supply 50 million litres of petrol every day. All of that and plenty, plenty others, you go enjoy them inside the Daily Trust newspaper. Just try get one, make you touch light time yourself.

mandate for good governance inside Kogi State. Now, Bakare don dey give advice on how to stop insecurity and build nationhood, all inside the Nation newspaper. Now, they say na total war on terrorists. Uh, air strikes, they don't throw bomb from air against criminals for Katsina, Brno, even as some other kidnappings then been happen for Kogi, Kwara, Sokoto and other places dem. You go get all of the details and more for inside the Nation newspaper of this morning. And the one we follow and closely now the Nigerian Tribune newspaper. Inside the Nigerian Tribune, on top accusation of lead poisoning, Ogun State don't begin free testing of Ogijo res residents. People they live for inside Ogijo, they don't start now to the torchlight them to know whether the

Atiku dey raise alarm on top the spending of NNPCL. Cre- NECO don accredit schools for Burkina, Burkina Faso for SSC, BEC exams. Uh, Presidency don reply word back to Obasanjo by to tell am say this terrorism wey we dey talk na under im government e start and say Tinubu no go carry uh, uh, international people to come help us solve our security wahala. Over 25,000 foreign vessels illegally trading in Nigeria waters. Now, Agbakoba, they yarn all of that. But you go need to enter inside the Nigerian Tribune newspaper and then you go see all of that and plenty, plenty more. Finally, for inside the front of the Nigerian Tribune, Wike don't give carry go. Say, make them begin now to do enforcement action on 1,000 95 properties in federal capital center all of those ones wey no pay ground rent wey do one thing or the other now they don dey collect inside abuja round sports and na the punch extra punch sports extra say oh six dey ready to risk Fenerbahce clash. Chukwueze say he, he dey very happy for the EPL uh, Match of the Month award, the MOTM award. Lukman score for back-to-back -back games uh, and for the game of Chelsea and Arsenal, 10-man Blues hold Gunners to run. Zexi

four hundredth club appearance in Besiktas win, Arokodare play im two hundredth league game. Company dey twale for chaotic day as Ivory Coast reveal AFCON title defence plans and finally Bello Samuel as they dey ready for Bowerman Award. All of that and more, you go see them inside the Punch Sports Extra newspaper

Say no to fake news because I never get tired and I no dey retire. I just change gear small dey make we enjoy ourselves better. Before you don dey listen to me and that voice dey sweet you, the analysis dey torture you. Now you go dey watch me live on top Christ radio and television wey we go dey break down news analysis wella for you on top of newspaper radio, big big tori wey dey happen inside program wey we call inside naija you go enjoy am wella because we go break am for you you go reason with us and you go understand the grammar well well wetin you need to do now na to follow us on top www.christcelradioandtv.com or you fit follow us on top all our social media platforms. My name na Kolawole Omaniyi.

Welcome back to Inside Niger on Top Christed Radio and Television. My name now Princess Anyiana and time don't reach for the big, big stories them over the weekend and even as at this morning. One of the big G's now, now say some kind small Igiaga been happen between before before Presido Olusegun Obasanjo and di office of di presido as eh, oga presido tinubu one of im tok tok pesin dem bin reply word back to obasanjo for wetin e tok for one program dat na one of di matters dem wey we go dey tok about den we con also bring you a record like if you check some newspapers now dem don do report on di amount of pipo now wey dem don take wey don be victim of insecurity in di last two weeks plus say different different states assemblies now dia lawmakers now don quickly begin to swing into action and planning to debate on state police den wen we want to round up di show we will now take you to di fact of say Dem don dey shout since, Give ambassador, give ambassador. Alright, Presido Bola Ahmed Tinubu don finally send list of pipo wey e feel say make dem represent us for oda kontris and even dat list now dey cause plenty plenty igiaga. But we go leave you to put mouth inside dat one as well as also our sabi pesin inside di studio go also fit put mouth. Now if you dey with us, you suppose dey on all our social media handles

Obasanjo bin go one programme on Friday for inside Plateau State, come go dey talk. You know, he was making statements say he first dey para say why dem dey negotiate, you know, with bandits. He also para say if this government know say dem no go fit settle am, say make dem call international community to come help us do wetin we no fit do. He spoke a lot too, you know, even Atiku too don dey para about how they take dey handle the insecurity. On Saturday na im Sunday Dare, di special adviser to Presido on top um, media and public communications, come enter for X, come change am for all of them short, especially Obasanjo. He change am for am say Obasanjo na hypocrite. Uh, no be so Obasanjo suppose dey talk. Say this terrorism wey we dey talk so na during the time of Obasanjo government na im the structure na im the seed been plant and na because they no handle am well na im cause where we dey so wetin you get to talk about obasanjo talk and the reply wey dem give to am Yeah, i- it's more of politics anyway because uh, you know they are used to this back and forth uh, drama between uh, Obasanjo

e get im issues. If no be Obasanjo, another government fit still do am like that. Mm -hmm. But one of the things wey I dey always remember be say our politicians dey always identify our challenges mm -hmm. and use it during electioneering. At that point, e dey sweet them to say, see wetin this person no do well, yeah. see wetin this one no do well. If una give me opportunity, I go fix am.

and na that fruitfulness na im government wey dey for town now take campaign see i fit do am even general late general muhammadu buhari bin take am campaign say i fit do am in fact i go finish am in one year before the current government come on board so they need to fix this thing let them forget about this drama of how it take happen, how it no take mm-hmm. happen. Mm-hmm. If you get the capacity, fix it. If you no get the capacity, let the people that can help you fix it, let them come on board. And one of the reasons why I be the sound like this, we say we they talk about political will. e get some things wey you go do now to end this drama but it will cost you your 2027 ambition. ambition. but person wey dey come on board no dey contest for anything dem no care whether you be christian or you be muslim dem no care whether you come from the southwest or the northwest or whatever their mission is to come and end the drama that we are battling right now in the country we too dey send to other countries now we get our soldiers wey dey go some african countries go dey stop this kind of uh, calamity you understand Yes. so if you feel like say you no fit then you can allow any other person because people wey pikin wey dey get wey dey feel hungry e your mama and papa wey go tell you say no collect food from a neighbor the person go get capacity to say i want to feed you the moment you cannot be able to feed nigerians don care now person wey don become victim or wey don lose one or two persons if dem talk if dem hear now say na trump go fit solve this problem or us na im go fit solve am dem no care how e take solve they just need solution Solution. so if you are not getting it right it's better you opt for something wey go make am work and they are fear again in fact sincerely speaking the the drama surrounding this battle wey we dey face right now na 2027 the fear oh if we allow this people to come on board wetin wan happen do they really like us the body language e dey and stuff and the current battle wey we dey face e pass farmer elders crisis e pass okay you be christian you be muslim this na international battle na global battle na we dey fast fight as we speak right now global in the sense that e dey global but dem localize am to make it be like say na problem so with this kind of situation If na something wey you no fit solve immediately like that, mm-hmm. let somebody wey fit do this job for us. Forget this drama of uh, politics because the more they are trading, for instance now, the energy wey dem suppose to use to strategize now, then go throughout this week now, now Obasanjo presidency, Obasanjo presidency, you go dey hear. And more kidnappings in the in the bushes, in the villages, we are recording it. I've been engaged one of the guys wey dey for forefront this weekend princess the person bin dey tell me say this thing wey we dey see right now e go beyond wetin we dey discuss say because when they overpower these guys when they recover some of the ammunitions from these guys ammunitions coming from turkey coming from iran

Before we go because we are going to go to how things happen over the weekend and Oga Dare finish this talk by to tell Obasanjo say no be for you to dey downplay wetin we dey do. You kuku dey help other country with advice and support. Join us, tell us wetin you feel say we suppose do, no be say you go dey finish us. As there be many time wey you see politician wey no align with a with an existing political party wey dem dey take am seriously they can be saying this thing physically you understand don't be surprised that many and uh, memo for don go underground to the presidency how they fit stop some of this problem even the presidency itself they know what to do to solve this problem they know But the moment you factor how tomorrow go be, e go hard you. This how tomorrow go be, career politicians, na dem dey cause most of this problem wey we dey face right now. Na dem dey cause. I tell you say I engage person, you understand? E dey tell me say sometimes they will almost be on top of the game. They are almost finishing a particular battle. They will get order. Stop. Don't go further.

na im don happen. Pipu now wey dey live inside village, okay I no even see Kano, Kano also dey on di list say pipu wey dey inside village now they are all afraid, many of dem are even leaving dia places looking for where else to go to. Wetin you get talk about dis number, though some have been released

e dey ah, e just like when they push out inflation rate uh, record mm -hmm. say e don reduce mm -hmm. and people dey say we no dey see am for market mm -hmm. we dey always talk say you can't see it immediately, immediately. if e dey sustainable it may take like two three months before you now see the impact you understand yes. that is the same way we are seeing right now for instance the people wey dey strategize attack they mobilize okay the, by next week we are we are doing we are launching hundred attacks

and many of those intelligence wey dem bin dey talk about hey, oh, we hear say this thing wan happen dey withdraw we hear say this thing wan happen dey withdraw we must always get bad egg in any system but can you tell us the strategy again you are using to fish out some of these bad eggs how sure are you that it's not even the bad eggs that you are even engaging to go and fix what we are battling right now

nigeria military no fit afford am say the only opportunity and advantage wey dem get ahead of these guys is that the moment they overpower them recover those ammunitions from them they dey sabi use am pass them they dey sabi use am so if you have this kind of situation you are not willing to buy you can't even afford to buy the way they are pro they are giving these bandits to operate

you know say this battle is bigger than mere okay you carry malu at, at the farm and you cross my way it's bigger than it hmm. this matter they bigger than just uh, carrying malu to the cross way we still on top this matter but you feel join us for our whatsapp uh, on top 0906 yes so 0906 uh, 891 891 8345 8345 join your own contribution on whatsapp 0906 891 8345 Uh, as this talk they go down like that already one message don't come out all the way from kano this one they on top our youtube portal elder afin

Sokoto na anoda state wey also ready, Borno state, Kaduna state, Zamfara state, Kano state, uh, uh, Nasarawa state say dem shall never do any proposal yet, but that they are working on it. Say the police go improve in local intelligence. Ondo state say dem get Amot- Amotekun. You know, um, plenty places sha don come out now say they are sending proposals to the national body.

by now, no state should be struggling to say, okay, I want to embrace state police. We dey always talk and they say governor go use state police against politicians, this and that. And I dey always talk and say, e no hard governors to mobilize police. Only when they no align with federal police, now then they get issues. And apart from that, election activities now just once in four years. But insecurity

a state governor can choose to say no say okay if this insecurity even persist i may not be able to win exactly solve the problem peculiar eh, the, the, the peculiar problem in your state let others too solve their own based on their own intelligence and the police wey dem get before you know it you see more of revelations because clash of interest go dey unlike the way we are seeing it right now so if i do it go be like say i dey deal with my people i dey do at that time you know say na your peculiar problem you want to solve it you want to deal with it the way they make it a blanket approach as you speak right now e no go be like that again. Hmm, the way they make a blanket approach right now e no go make sense you still dey on top inside naija for christ said radio and television remember say we dey on youtube at christ said radio tv we dey on facebook at christ said radio tv We dey on TikTok, we dey on X, and we dey on Instagram at Christ Radio TV. You fit join our live transmissions them every day, and then you follow, you join your own contributions for the comment section. Another thing what you fit do, you fit subscribe. You get if you subscribe to our channels, follow us, uh, get notification of our programs so that you can always enjoy what we dey do. Our WhatsApp number na 090 689

abi or fifteen fifteen career ambassadors na im dey also bin don send three names before to add all of that first of all wetin be career and non-career ambassadors before we now go to the name inside the list. Yeah, the the meaning say people wey is more of like uh, uh, wetin dem dey call am now um, they they are more of professionals. You okay understand? Not more, more like uh, di way dey represent di di country and di area of operations is more of na their their area area okay so to some of them na understand. na professional for that place For- wey dem for dey that for inside place, you like understand? ambassadorial Eh-heh, things yes. why some dem no and, get and any you've been seeing the back and forth about the number of politicians where where they been put there you understand so in, in that context it's more of like a,

they don't care and na this i don't care attitude too na im still dey cause wetin we just discuss and e still dey affect almost everything their own dey need result who can deliver for me where how i wan take do the delivery 2027 how e go happen who fit help me who get the connect

But make I ask just one question. You get some of the oppositions now don't come out now say these people say some people wey dey the list na people of questionable character na people wey be say their way no pure you get e say this type of choice e e dey reduce our level e dey reduce our eye for outside and is also showing say the standard now for public office we don carry the thing

come witness how election happen that time wey dem get issues with am mm -hmm. come dey hear now say oh na their country o oh, this person dey come na go be ambassador hmm. for nigeria how you wan make dem take am seriously but we are in a country where we don care whether corruption whether ne, ne, ne, ne, we're talking about moral value or whatever we care more about politics and it's number one they feel like okay these people will just make their noise e get places where we have to come and repay o the sacrifice of some of these issues because our reputation dey drop the standard dey drop but the one wey go shock you be say the pdp wey dey do the talk right now Yes. e no mean say dem too dey in charge tomorrow They will do they will not do the same thing

Final words, Kola. Final words, we are going back to security because that's the main concern of all Nigerians right now. if government no want to continue to dey relay re receive gbas gbos from the likes of Obasanjo and some people wey still bold to tell them the truth, they should fix the current problem right now. If e go cost Tinubu 2027 political ambition,